Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Nashemererwa okugaruka kubabwabwana na n'okubareeba. kandi ninteekateeka ngu nimwo nimushemererwa okundeeba. Eiziina ryangye rikiri paragurafu yoona, Habainiruhanga Paul Twesigye. Mbwenu hati ningumizamu na kiri eki tube twatandika eky'eirembo rifunzire omuri Matayo eshuura ya mushanju, ku hati ninza kuruga aha mushororongo ogw'eikumi na mushanju Reero tube niho twagumizamu paati egyo ekwatiraine n'Obukama bwa Ruhanga oku Ruhanga arikwenda ngu butwazibwe. Omushororongo ogw'ikumi na mushanju nigugira ngu, N'omuti gwona omurungi gwana ebyana birungi, kandi omuti omubi gwana ebyana bibi. Omuti murungi tigubaasa kwana byana bibi, kandi n'omuti mubi tigubaasa kwana byana birungi. Omuti gwona ogutaana byana birungi gutemwa, gunagwa omu muriro. N'ahabw'ekyo muryabamanyira aha byana byabo. Omuntu weena orikungira ati, Mukama wangye, Mukama wangye, tiwe aritaha omu bukama bw'omu iguru, Kureka orikukora ebi Tata ow'omu iguru akunda. Baingi baryayetonganirira aha kiro ekyo bati, Mukama waitu, Mukama waitu, torikumanya ku twabuuriire omu iziina ryawe, ku twabingire baadaimoni omu iziina ryawe, kandi ku twakozire eby'okutangaaza bingi omu iziina ryawe? Haza naanye ndyabagarukamu nti, Tinkabamanyaga, mundugye omu maisho, imwe abakora eby'obugomi. Eijo oku twabireebire Yesu arikugamba aha aha by'eirembo erifunzire, arikworeka ku waaza kuraba omu irembo erifunzire, ku orikuba niiwe wenka ofunzire omu mitwarize yaawe, you humble yourself, you meek yourself, meekness nikimanyisa nari shi obucureezi, okwecureeza nikimanyisa okumanya amaani gaawe haza okagakonteininga nari shi okagabaasa okagakonturoringa, egyo niyo meekness, noyemanya ngu oyine amaani, noyemanya ngu ori murungi, noyemanya ngu ori muhango, noyemanya ngu otungire kwonka oyanga oyecureeza nk'oku Yesu yaagizire, so hati nikyo eki, omu muhanda, eirembo eryo orifunzire okuza kurabamu okutaaha omu bukama bwa Ruhanga torikuhikamu okaba mukama. ahabw'okuba n'obwe niwe mukama orimu, so iwe ori omuhuuku we, you are a servant to him, nooteekwa kukora ebi akunda, kandi na hati aha mwabireeba Yesu naagumizamu naakigamba ngu kwihaho ogwo okore ebi Tata ow'omu iguru akunda, niwe wenka orikubaasa kurabira omu irembo eryo rifunzire. Kwonka ku orikwija na purayidi yaawe, okeemanya oburungi, abakazi mukajwara busha, abashaija mukajwara busha, okagambira eryo, okabura kukonsidaringa abandi, abandi otabareebimu kantu, okaba ori omukyebezi omu kanisa owaaza kwija okamuheereza, okatoora n'emyanya, okareeba ahu abandi bashutamire okabaimutsya ahabw'okuba nanka yaapakinga aheeru, eirembo erifunzire mazima toririmu. Boona ngu abandi abakukureeba noobaasa kukuheereza ebitiinisa bakuhe ebi orikwenda. Nk'obu naahuriire naagira ati, Kuruga nintambura ninza Namugongo nkatungira kimwe ekitiinisa omu kanisa. Hati nk'oku kuza Namugongo eshobare kushanga omuntu nakyo naakigyeragyeranisa na n'eiguru. Sitaane aine obukoryo bwingi. Omusharo gwa ikumi na mushanju ngu n'omuti gwona omurungi. Gwana ebyana birungi, kandi omuti gwona omubi gwana ebibi. Omuti murungi tigubaasa kwana byana bibi, kandi n'omuti mubi tigubaasa kwana byana birungi. Omuti gwona ogutaana gutemwa gunagwa omu muriro. Egyo emishororongo niinyenda ngikwatirane ngigambireho hamwe. Omuti ogu ogu Yesu ariyo naagamba niitwe. abantu abarikumukurata, naitwe miti, naiwe muti ogwo ogu ariyo naagambaho. Waaba ori omuti murungi, nooteekwa kuba kwana ebyana birungi. Kare noona omwe munywani wangye yaarora oti ayaringire, nkamutaayaayira, yanteekyera obugyenyi, bambaagira enkoko, ku twaheerize kyamushana yaasavinga viinyo. viinyo etari shande. Kwokuba noshoma omu Baiburi ei viinyo ei Yesu yaakozire ekaba eri viinyo nungi y'omutahi, ekaba eri eshande, hakaba hatarimu maarwa, hatarimu alcohol content. Akagabura viinyo yenyine erikusiisa. Yaagishuka omu giraasi twaheza kurya baanywa, eyangye yaaguma aho tihaine waakigambireho baafuka baafuka. Kuruga obwo tinkagarukaga kumutayaayira ahabw'okuba nkamanya ngu ogu omuhanda ogu ndimu ni nk'oku orikutemba baasi n'abandi bantu buri omwe akarugiramu ahu arikuza. Nkamanya ngu omuhanda ogu ndimu munywani wangye ogu tigwarimu. Kandi namanya ngu aha mbuzi embi tosibukaho yaawe, eventually omuntu nakuhirika. Okwete omukyegire, omukwete ekishomi, okweyeta ekyahaiguru munonga, twareeba ngu meekness, obucureezi, okwecureeza nikimanyisa okumanya amaani gaawe kandi okagakiza amaani okaga controllinga. Nkoku Yesu yaabaire ari Ruhanga akamanya ngu ni Ruhanga kwonka akecureeza akazaarwa omu bishushu biine kandi akazaarwa omu bworo, akakurirwa omu bworo, akaikiriza bakamuta aha musharaba, akaikiriza bakamwita, akaikiriza akaza omu kituuro, kwonka ahabw'okumanya amaani ge maingi, yaazooka yaarugamu eki abantu boona batakakoraga. Egyo niyo meekness, obwe nibwo bucureezi. Abandi nibateekateeka ngu obucureezi n'okushutama okagoywa kwonka, apaana. Nimwijuka obu owa Herode yabire namubinga omu kyanga omu yabire naburira? Abaserikare abize kumugamba ngu oruga aha ngu Herode yagira ngu oruga aha akagira ati mugyende mugambire muhe egyo ehunami. Akaba namanya amani ge kandi aga controllinga. Okuba omucureezi tikikumanyisa kugaywa, na busha na busha na busha. Omuti gwona ogutana byana birungi gutemwa. Hati nka kanu n'ogu owangaburiire viinyo egi, niimanya naabaasa kwija kureeba aka kantu kasita tinaagamba eiziina rye, ayecureeze, ayeteise, agaruke omu muhanda. Yaaba atarikwenda kugaruka mu muhanda, atemirwe ayomire kandi tarikukimanya ngu ayomire. Hariho ondiijo nawe mukuru owaabaire naashambanisa omwishiki, omwishiki obaabaire baamuhambire. omukazi we yaamuturiitinga, yaatandika kumukansoringa, kandi onu yaamwakiriraho yaatandika kumushambaniza. Yaamubeiha ati, Hati ati naaba ntabyamire naiwe, ati oryagira ebizibu ku oriza kushwerwa ati toribaasa, ati oryatiina. Ati mbwenu hati ati oinyikirize ati reero nkutambire ekizibu eki. Nooreeba ngu atemirwe, ayomire, tainemu sensi yoona y'okumanya ngu akajunwa, y'okumanya ngu ayebembeire abantu ba Ruhanga? asigaziibwe okunagwa omu muriro. Ku araareebe vidiyo egi, ayetiise, acure, aborooge arugeyo. Ahabw'okuba ebi ndiyo ningamba ti bishuba, ebi ndiyo ningamba ti mboozi, ebi n'ebyabaireho, n'ebi ndikumanya ebi first hand. Omwishiki ogu first hand niwe yaanyegambiriire. Ekaba eri first hand information. Aha mushozi ogwo ogwa makumi abiri yaagira ngu, N'ahabw'ekyo muryabamanyira aha byana byabo, nibyo ebi, abamwe boomire batsigaziibwe okunagwa omu muriro, abandi bakiinemu akabitsi ahabw'okuba n'abashema tibakabikyengire, tibakamanyire ngu eki toshemereire kukikora ahabw'okuba nibababeiha ngu mwejwarire oku murikwenda, ngu mweriire oku murikwenda. Ebi biro baka promotinga empunu noshusha ngu nibyo byokurya byonka ebiri omu nsi. Everything, kyona eki Bible erikugira ngu mutakora, abarikweyeta abakuratiire Bible abebembezi bariyo nibabi promotinga ahabw'okuba na n'ekibi nk'engiri nka hati nk'ebi ebi ndiyo ningamba tokubigamba mu kituutu omu kanisa. Wagigamba omu kituutu omu kanisa omwe wahiirwa batakuhanwiremu torigarukamu omuri egyo kanisa. Byona ebi Baibuli erikurekomendinga, ediini nebyanga. Ediini ku ekutandika kukubiiha ngu yo nekunda Ruhanga, emiti eyomire esigaziibwe kunagwa omu muriro, nikyo kyonka. Nahabwekyo muri abamanyire aha byana byabo. Hariho abatakabasize kureeba ngu ebyana byabo nibyo ebi, nokufa nokuhwerekyerera, kwonka nyowe nabireebire. Omushororongo ogwa abiri na gumwe ngu, Omuntu weena orikungira ati, Mukama wangye, Mukama wangye, tiwe aritaaha omu bukama bw'omu iguru, kureka orikukora ebi Tata ow'omu iguru akunda. Ebi ebi Tata ow'omu iguru akunda, Yesu Ishe ou yaabaire naagamba ni Ruhanga, Mukama w'ebiragiro ikumi. Mukama w'Ebiragiro Ikumi ebi abaingi barikugamba ngu bikahwaho. Obu tutuura nitugira ngu Ruhanga wa Abrahamu, tukagira ngu Ruhanga wa Isaaka, tukagira ngu Ruhanga wa Yakobo, owaazibiire abakazi kujwara nk'abashaija, owaazibiire abakazi, abashaija kujwara nk'abakazi, owaazibiire abantu kurya ebitashemereire kuriibwa nan'okunywa ebitashemereire kuriibwa. owaaziibiire abantu kukora ebitakorwa, ebi hati ediini erikuhagira, ahabw'okuba nibahakana na Ruhanga, yaagira ngu ogwo Taata ow'omu iguru ebi akunda niwe ogwo wenka orikwikirizibwa, ngu kwonka ti weena orikugira ngu Mukama asiimwe, orikugira ngu Mukama wangye, orikugira ngu tugutendereze, tiwe ogwo, tiwe ogwo. Ti boona abarikugira ngu, Mukama wangye, Mukama wangye, abaritaaha omu bukama bw'omu iguru. Ni Yesu owakigamba ngu, kureka ogwo orikukora atari orikugambwa. orikukora, orikukora. Abene nibagira ngu ekyawe ngu fa kwikiriza kwonka ngu eshagama ya Yesu nekoozya, ngu eiziina rye nirimara, ngu iwe ekyawe fa kumwikiriza. Apaana. Faith nari shi belief nikiba nikimanyisa ngu you don't have knowledge, you don't know. Ahabw'okuba tinkubaasa kuba niimanya Tata nkagira nti niinyikiriza niimanya Tata. nari bakamu nari okashanga mwinemu faith no tata nimumanya so I don't have to have faith ekyo ekishuba eki babateireho kugira ngu ekya wafa kwikiriza ikiriza kwonka confess with your mouth kandi okore omu kushuruurwa eshuura ya abiri neibiri omushorongo gwa gwa ikumi na gumwe no gwa ikumi nebiri Yesu nagambira Yohana ati reka enkozi yebibi egumizemu nekora ebibi. ngu kandi reka ohikiriire nawe agumizemu naakora eby'okuhikiirira, ngu reka osiisikaire agumizemu kukora eby'okusiisikara, ngu kandi n'orikwera agumizemu kukora ebi orikwera. Aha muheru yaagira ati, Ahakuba niinyija juba n'ebihembo kuzimuurira buri omwe nk'oku yaakozire. Nk'oku yaakozire ab'eishe-emwe. Ruhanga tarabaasa kutuzimuurira kurugiirira nk'oku twikiriize. Never. Ruhanga taribaasa kutuzimuurira kurugiirira nk'oku twashabire. Never. Ezo ni benefits zaawe, n'okweyoreka kwaawe, n'ebi orikunda, ebyo ebi oyehimbisizamu, ebi orikukorera abandi. Kwonka, to service ahari Ruhanga kandi tibiine mugasho aha bukama bwa Ruhanga. So yaagira ngu okwihaho ogwe, okore ebi Taata ow'omu iguru akunda. Yesu agumize ati, Ogwo niwe ndibaasa kuhurira kandi niwe aribaasa kutaha omu Bukama bw'omu iguru. Ekirikumanyisa ngu tihariho orikwija kuza omu Bukama bw'omu iguru Yesu atamuhaire rusa. Ahabw'okuba yaagira ngu we ti we n'orikugira ngu Mukama wangye, Mukama wangye. Bashagaine, ijo nkaba naabagambire nti eirembo ery'okuza omu kuhwerekyerera rigarami, buri omwe weena arimu, buri omwe weena, buri omwe weena arimu. Reero abeshongozi abo ababagumize ngu bo nibeshongora gospel haa ekiryokwe ekiryokwe hariho ou nahurira ayeshongora ekyeshongoro ati nyowe taata ka aine embuzi ati nyowe taata ka aine ente ati iwe orwata oine ki ku ahamuhe kuza kuhendera ekicweka ekyo yagira ati kwonka nyowe Yesu ebyangye byona nabimanya ngu ati egyo nayo ni gospel. Aha ndakyenza kukora mpura ondijo nawe ati nayenda abashwazi hati ngu egyo nayo ni gospel. Ku turiza kuza omu nzu ahi n'omu ndugahi, aha muheru gw'ebintu amazima ku gariheza kushuuruurwa, abu twabaire nituteerera omu ngaro tukasha turyashanga ngu tukaba tushemereire kuba nitubaha mutiinzi. Kandi turyashanga ngu ahabw'okuba nibaheereza Mutinzi, tushemereire kutandika kubatsimbira amaju. Yaagumizamu aha mushororongo gwa abiri n'ebiri yaagira ngu baingi baryayetonganirira baryayetonganirira nibagira bati, Mukama waitu, Mukama waitu, torikumanya ku twabuuriire omu iziina ryawe, ku twabingire baadaimoni omu iziina ryawe? kandi ku twakozire eby'okutangaaza bingi omu iziina ryawe? Nooreeba Yesu ebi ariyo naadisikorofayinga? Ebi Yesu ariyo naamara amaani, ebi ariyo naagamba ngu ebyo tibiine layisinsi, n'ebintu byona biri eby'omwetunguuro? Abo abarikuragiira omu iziina rya Yesu, abarikuba nibashaba akashaba akaragiira na Yesu kukora. abo arikuza kushaba aheereho n'ahandi aharikubagambaho ati, Endyarya ezo ku ziza kushaba beemerera omu nteeraniro z'amihanda, ahabw'okuba benda boona babamanye. Benda ngu babareebe. Reero baimutsya emikono, reero atandika ati, Obabababa, reero ati, Rrrrrrr, reero ati, Shi, reero ayekunkumura, reero ayeziringa, reero ateera omu ngaro, reero ateera ebisiika. Ekyagyendereire, tikushaba, tihariho kigyendererwa kikuru, naayenda ngu bamanye oku arikushaba. Ondiijo bakamugira ngu ngu beijo nanka ngu totushabisa abanza yashaba microphone. Okushaba nikwenda microphone? Ekigyendererwa tikushaba, ekigyendererwa n'okweyoreka. Ngu baryagira ngu katwabuuriire engyero omu eiziina ryawe. Nooreeba omuntu yaimuka yaaza omu kituutu ngu agiire kubuurira? Nintangaara munonga. Omu mwanya gw'okubuurira ekigambo kya Ruhanga kugambira abasiisi ngu sitaane naaza kubatwara Geihena, ayemerera omu kituutu kubagambira ngu boona eiguru n'eryabo. Ayemerera omu kituuti kubagambira ngu babaire nibabonabona ngu mbwenu nimuza kuba gye. Ayemerera omu kituuti ngu nibakushekyerera ngu oija kugaruka kukushekyerera. Manya ebyo nibiba ahari buri muntu, nibiba n'ahari buri kintu. Kwonka hariho omutaano ahagati y'okukurata Ruhanga n'okutakurata Ruhanga. Tibirikushushana. Those two are different. Ngu ka twabuuriire omu iziina ryawe. Kandi nobahurira omu eiziina rya Yesu, nobahurira in the name of Jesus, Jesus we yari akahanga tihaine ekitakumanya Jesus. Nka twabingire ba dayimoni omu eiziina ryawe byona tibibi ahabwokuba dayimoni weiziina rya Yesu narimanya, wagamba eiziina rya Yesu narihurira narimanya, dayimoni namanya Yesu. Okuruga aha muntu akagyenda tikikumanyisa ngu waajunire ati tikikumanyisa ngu ojunire kwe. Woriya naaba yaahunga Yesu kwonka tiiwe yahunga kandi iwe toju tikikumanyisa ngu waajuna. Noomureeba ariyo naabidisikwarifayinga naagira ati ndyababinga. Aha mushoro ogwa abiri ishatu naagira ngu haza naanye ndyabagarukamu nti tinkabamanyaga. Tinkabamanyaga n'obu mwakozire eby'okutangaaza nk'ebyo byona. Tinkabamanyaga n'obu mwayombekire amakanisa mahango munonga. Tinkabamanyaga n'obu mwabaire ba biishopu. Tinkabamanyaga n'obu mwabaire ba sheeka. Tinkabamanyaga n'obu mwabaire ba paasita ba muringo gye. Tinkabamanyaga n'obu mwabaire ba apooso. Tinkabareebaga mukakora eby'okutangaaza, mukozire bityo bingi, kwonka tindikubamanya ahabw'okuba mukora eby'obugomi. Ekigyendererwa nooreeba ngu aha muheru gwa byona byona n'okukora kandi okakora ebitari by'obugomi. Ruhanga abakwaatse naanye ankwaatse nk'oku Paulo arikwegamba agira ati nindwaanirira kugira ngu ntaba disqualified aha muheru gwa byona. Naanye nikyo ekyo nindwaanirira ngu aha muheru ku ariza kweta abaine omu kitabo ntariburamu. nikyo ndikurwanirira kandi ninkushabira ngu naiwe obe nikwo waaba. N'ahabw'ekyo weisheemu, Ruhanga ayongyere kukuheereza amaani na n'obwengye omanye kutaanuura okataanisa ekibi na n'ekihikire, ekirungi na n'ekibi, reero okabaasa kuza omu muhanda ogwo oguri ogw'amazima. Mbwenu otakaayebwa okurayikinga

Kandi ekindi ekirikuhererukayo, taho ka comment kaawe, waaba oine ekiteiso kyaawe, waaba oine eki orikuhurira noteekateeka ngu tushemereire kumanya nari tushemereire kugambaho, nakyo kihandiikeho, kiteho, nitwija kukireeba, nitwija kukugarukamu, kyaba nikyetenga okugambaho, nakyo nitwija kukigambaho. Ruhanga abaheereze omugisha abakwatse. Amiina.
Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera karuubi, tiburimu ba MP, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramibwa oh.